اتوں سلون والا بھائی آج آیا ہویا دوبارہ تے ماشاءاللہ ساڑا چینل جڑے رہو پیار محبتاں بنڑیاں کرو چینل سبسکرائب یوٹیوب چینل سلیم کو کھیالا سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑا کرو میں تہاڈا بیرا آپ دا ماڑا تے مہربانی کیتی کرو سپورٹ کیتی کرو ساکو ساڑے چینل تے واچ ٹائم کریندے بھی تہاڈا تاں تاں دل تو شکر گزار ہیں اساں تے آج تھوڑا نا تھا منہ تے نا درد ہے ویور ویڈیو دے وچ تھوڑا مسئلہ مسائل آواز دے وچ چینجز آوے تے ناراض نہیں تھیونا ساڈی ویڈیو تے میں نہیں کرنا تے اج دا ماشاءاللہ ہینگلو اساں شاماں پئے گئین ولاگ کرینے پیارا پیارا شروع تے تہاکوں وزٹ کروینے آں کھیل کود یعنی کہ بڑے پیارے پیارے ماحول ڈیکھیس تہاکوں ساڈے چینل نال جڑے رہو اور تہاکوں چلدے آں ماحول ڈیکھینے اساں فی الحال تاں کھڑے آں اپنے کیبن تے اپنے کھوکھے دے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا ویور تے تہاکوں چل کے ماحول ڈیکھینے آں فی الحال تاں ساڈے کیبن دے اتھاں اے ماحول ہے اے ڈیدھے پئے وینا ویور

تے تساں ڈیکھدے پئے وینا ماشاءاللہ اے ہے اپنا ریلوے پھاٹک۔ اے ہے ویور ساڈا پھاٹک تو پہلے وی اساں ویڈیو ڈکھیندے رہندے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ریلوے پھاٹک دیکھو ویور نظارہ کیتا کرو ویڈیو دا پیارا پیارا ویڈیو واچ کریندے پئے تا دل تو شکر گزار ہیں تہاڈا ماشاءاللہ یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا ویور چل دو اگاں چل دے رہو تو پیارا پیارا ماحول ڈکھے سوراں دے اے ہے ساڈا غلط سکول بہت وڈا غلط سکول ہے ساڈا گورنمنٹ ہائی سکول ہے غلط سے لیڈیز سکول ہے۔ ایڈے اجازت کینی ہوندی ونجنڑ دی لیکن اساں تاں اوویں باہرو باہر ہی ماحول ڈکھا چھوڑیں تے ساڈے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی تہاکوں ڈیٹھا کرو ساڈا تہاکوں اساں پروموٹ کرینے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی کیونکہ اساں سرائیکی کلچر دے ہیں پیارا پیارا ماحول ڈکھایا ویندے کرکٹ اتھاں دوست احباب کرکٹ کھیڈدے پئے ڈیدھے پئے وی بار تاں کرکٹ دا میچ لگا کھڑا ہے ینگ اسٹوڈنٹ جتنے وی ہیں جیڑھی جگہ کھلی ڈیندے نے اتھے کرکٹ دا میچ سجا دینے۔ کیونکہ ساڈے سائیڈ ایریاز ساڈے شہر توں باہر ہن کھلیاں کھلیاں جیہاں کھلیاں کھلیاں پارکاں یعنی کہ کھلے کھلے ماحول رکھے ہن اتھاں کن کرکٹ وغیرہ کھیڈی ویندی ہے جڑے رہو ساڈے چینل نال تہاکوں ماحول پیارا پیارا ڈکھیندے سرائیکی کلچر دا اج دا ویور۔ تے اگاں ماشاءاللہ چل پے آں ٹریول کریندے ہوئے دیکھو اس سائیڈ تے سبزہ خوبصورتی سبزہ دیکھن نال اکھاں کوں سکون آندے جڑے رہیا کرو ساڈے چینل نال۔

تے اگاں چل دو تو اگاں ماحول دے کنے جیڑی چیز تاکو اساں مین دکھاؤن میں دے پین آئی ساڑی خوبصورتی دا ماحول ہے آئی دا تاکو بہت پیارا ماحول تھی بنا دے ساڑے چینل میں جڑے رہو یوٹیوب چینل سلیم کو کیلاس میں دے پین گھوم دے پھر دے ودیں ویزٹ ہی کریں دے ودیں ٹریول کر کے اساں دوست و بابا کو دکھیں دے پین آئی دا ماحول کلچر کیا ہے اس سائڈ دے ساری مکی بیجی ہے کیونکہ سارے سارے مکی دی فصل بہت زیادہ تھی دی ہے

ایندے پے وی اے عمارت اے ساڈا ریلوے اسٹیشن اے کیونکہ بہوں پرانا اسٹیشن اے لیکن اتھوں دی خوبصورتی بڑی پیاری اتھوں اکثر ساڈے شہر دے لوگ اتھے آ کے ویڈیو شوٹ کر ویندن اساں وی آکھیا تہاکوں چل کے آئے اتھوں دا ماحول دیکھاں اے ساری ریلوے دیاں پٹڑیاں ہن ویور اتھوں ٹریناں دی آمد و رفت تھیندی رہندی ہر ٹائم سٹاپ تھیندا ٹریناں دا کراس پوندا ٹریناں کھڑدیاں ہن اتھے۔ اتنا دیدے پہ بنا اوپرلی سائٹ دے لڑکے دوست احباب بیٹھن تھے ویڈیو بنے دے آپ دی شوٹنگ کوئی سرائیکی کلچر دی شوٹنگ کریں دا وقت کوئی سرائیکی مزاحیہ ویڈیو بنے دے اے جگہ دی وی آئی پی نظامیہ دے اس سائٹ دے بھی دیکھو لڑکے گھوم دے بدن کوئی ٹک ٹاک دی بھی ویڈیو شوٹ کرنا دے اس جگہ دے اس جگہ دے سامنڑے کوئی مذاقی ویڈیو شوٹ تھیندی پئی اے۔ ریلوے دیاں پٹڑیاں ڈیدھے پئے ویندے پٹڑیاں بہوں زیادہ پٹڑیاں ہن اتھے کن یعنی کہ ٹریناں دا یعنی کہ جیویں کہ لا لو سٹاپ اے سٹاپ اے ٹریناں دا ریلوے اسٹیشن اے یعنی کہ مین ساڑا اسٹیشن اے اتھوں دا ریلوے اسٹیشن اے آج دا ولاگ تو کزا اتھوں دا دکھایا تو ماحول اگاں دا بھی دکھینے جڑے رہو پیارے پیارے ماحول تو بھی دکھینے باقی چیک کرو سائیڈاں دے مکی چھوٹا جہرا رستہ دتا گیا وچ روڈ تے آون گے دے سائیڈاں دے مکیے وچ چھوٹا جہا رستہ ڈتا گیا کیا بات ہے ویور چیک کرو نظارہ خوبصورتی ہے سرائیکی کلچر دی ساڑی سرائیکی کلچر دی شان یہ ہے ویورز اگو والا ساں اسٹیشن چھوڑ کے اگاں آ گئے پٹڑیاں دے نال یعنی کہ اس سائیڈ دے بھی ایک رستہ ہویا ہے یہ رستے تو وانگے تو لکھینے ہیں اے ہیں ریلوے دیا پٹڑیاں ویور چیک کرو میں دا گا نہیں وانج سنگا چھوٹے بھائی کو میں کہ تھوڑا پٹڑیاں دا زیارت کرو پٹڑیاں کھیمیں دیا ہیں پتھر پتھر دے اتے سلیپاں رکھیں گے سلیپر دے اتے پٹڑیاں رکھیں گے ریلوے ٹرین یعنی کہ ٹرین ریل گاڑی وی گزردی ہے ٹرین وی گزردی ہے کافی کافی زبان ہے جیکو آکھا میں تے پرلی سائیڈ دے سورج غروب تھیندا پہ خوبصورت سینری بنی کھڑی ہے خوبصورت ویدر بنا ہے سینری دا تے بہوں بڑا پلیٹ فارم اسٹیشن دا تے سا کو تساں ڈیتی کرو پیار محبت تڑے پیار محبت تڑی سپورٹ چاہی دی ہے اتھاں بھی اسٹوڈنٹ کھیڑ دے پین بال ڈیٹھے وے کھلی جاتے کھیڑن آئے ہوئے ہیں